Espacio cu entrevista djis despues di noticia, bo punto di enfoke. Conversa un rato cu señor Wendel Mercelina, parlamentario pa Partido Nacional.

Taki dia de próksimo reunion di Parlatino, señor uh, eh, Marcelina, si bo puede informanos? Bon, está depende de cada comisión. Um, según mi, ahora que mes actualmente, sin dos comisión uh, na Brasil, uh, ku ta atendiendo riba kuadro di turismo medioambiental, asuntunan públiko, es laga nos bisa gobernashon en general. Tin komishonnan, por ehèmpel, ku ta trata kultura, enseñansa, ku segun mi otro luna tambe lo tin un kongreso speshal di Mediakult. Anto sigur e parti di, laga nos bisa, e final Di e aña aki nan ta ser'é ku e mesa direktiva, ta bini na Kòrsou tin sigur tres pa kuater representashon así, anto esei ta tuma lugá den luna di novèmber i desèmber. Bon kos i wende foi delantá ta ala mi atenshon bisami ku mi tin ku splika señor Mercelina Ku bosnan ta den un mayoria ku a aseptá p'e biahenan di parlatino keda pará. Meskos ku bosnan a aseptá, señor Merceline ta bisa, pa e biahe di IPCO si remarkablemente, remarkablemente, sigui. E kos ki ta un bèrgwense ta mustra. Señor Ricardo Elage defuntu parlamentario tabata presidente di Parlamento Latinamericano. Onofre Becker tambe asta ta un dje un dje fundadonan di Parlamento Latinamericano y awor ki nos nos ta exclui Parlamento di Corsou for di e Parlamento bisiñanan di inter nos region. Kico bo por expresa si bo ta tende algo asina aki, señor Mercelina? José Minet White, Na promé lugá mi ta komprondé ku hopi bia hende ta mira e asuntu di biahe komo bakansi den nos komunidat. Bo ta biba riba un isla, anto hopi bia nos tin e e mentalidat di pensa ku tur loke ku un parlamentario ta bai hasi den eksterior ta bakansi. Dios nos no ta komprondé ku e ta un mishon di trabou. Anto e mishonnan di trabou aki no ta por nada, awor sigur. Mi sa cu tin parlamentarionan cu no completamente ta cumpli cu e requisito, pasobra bo ta ta hende, ta ora bo ta ta scohe pa hende goberna, que men bo tin hende cu bo a scohe den democracia pa representa bo, anto hende tambe tin ora ta nek do, pero no ta tur hende ta mescos. Den e cuadro di misionnan di trabou, por ehempel pa Coparlatino, Bo sa cu ta un protocol tin firma anto ta pesey bo ta paga un fee, bo ta paga un licencia, tur aña Parlamento di Curaçao ta paga un licencia como parti di esaki a acepta un cronograma caminda cu tin diferente biahe programa etcetera. Kiben ta pesey no ta pa cada biahe di Parlatino bo ta tende den Parlamento nan ta aproba of no aproba paso nan ta aproba un cronograma. Den e den e reunion ultimo cu a sali berdad tabata tin un un proposicion cu a bini dilanti, anto e proposicion a splica riba e situacion cu Presidente di Parlamento riba su consehonan cu el a ricibi di Grepi e ta e ta tuma nota cu no ta bay tin suficiente fondo pa por haci e biahenan di Parlatino. i alabes tambe por kumpli ku IPCO, dus ku ta e biahe di Interparlamentaire Koninkrijksoverleg. Den e kuadro aki bo ta den un reino. Anto mi ta komprende ku e desishon a bini pasobra tabata tin henter un situashon promé ku esei, Ku na promé lugá mi ta kere frakshon di Partido Nashonal a komprondé e situashon ku e proposishon a bini, pero den ora ku e proposishon a yega Komishon Sentral e tabata tin un kaminda ku a disidí e ora ei ku ta Ipcoso. lo ta wòrdu kubrí, pasobra presidente di parlamento ta mira e esensia ku ta esei so a sobra despues ku tabata tin un presupuesto ku nos a bin haña ku a ser akordá na momento i bo ta komprondé tambe na momento ku den periodo di covid ku no tabatin biahenan presupuestá tabata tin un presupuesto sumir. Na momento cu e biahenan den den den den Parlamento tabratin tabatin mas invitacion etc. A pone e ora ey cu te na doshing mil a overhevel ke men a overhevel pa e mision di trabounan ex den exterior aki. Na momento cu esaki a sosode a yega aworki a sobra por ehempel shen noventa mil per ring pa cu e cuadro ey mester a dicidi e ora ey anto basa riba esun. ku den reglamento di ordu ta ta tene e begrotingsbeheer, kinan ku ta hasi check e maneho di presupuesto, ta Greffi i president di parlamento i nan a bin ku e proposishon pa asina ei duna IPCO e prioridat pa ku e komishon kompletu por bai por bai e IPCO siguiente ku tin na Hulanda. Anto ya, ami sigur komo un parlamentario. Semper ami a bai Itco por ehempel riba mi propio costo, mi sa ki cos y no ta un cos usual ni normal pasobra nunca te ainda no a registra un parlamentario cu ta haci esey. Pero mi es un cos mi a bisa tambe pasobra ami no a bai parlatino ni un bes pasobra mi a mira e e laga nos bisa e e importancia di sigur den scenario cu ora bo ta den Reino discusionnan tocante di coho pa bo por tin un rol. Hopi fortaleciente y sigur cu e tipo di parlamentario cu mi ta den e generacion cu mi ta aki, mi ta kere ta importante pa bo por inverti den conocemento y den amplia e e base di confiansa den Reino. Anto pa cu esey mi semper a inverti por ehempel den den ITCO y awor aki pasobra bo sa, I di bèrdat, tur loke ku e persona ta bisa bo tokante di Onofre Dekker, señor Ricardo Elage, ku ta AU di Kòrsou, ku ta presidente di Parlatino, ke men no, paso hende ta, hende ta, laga nos bisa, menospresiá e forsa di region den, por ehèmpel, un Parlatino. Anto, asta organisashonnan polítiko ku mi ta kere ku mester ta muchu mas mihó. ta ta ta tacha e imagen di laga nos bisa hasi un diskushon riba algu ku kisas kisas no ta asina ku e presupuesto di biahe ta ni dos por shento di e presupuesto kompletu di parlamento des na momento ku bo ta tuma nota di esaki bo mi ta komprondé tambe ku pasobra ami ta un ku hasi pregunta Basá riba kiko ta bini ke desishon ku ta para e parlatinonan i ta skohe riba i ku pasó e impakto, por ehèmpel, di un parlamento di Latino Amerika i Karibe tambe tin su influensia regional i asta danki na parlatino, por ehèmpel, e influensia ku Reino Hulandes a bira miembro di Nashonnan Uní ku asta por tabata di representashon, por ehèmpel, di nos komo. Parlamento di Kòrsou, Aruba i Sint Maarten. Dus tin tin tin efektonan hopi importante, pero ta diskushonnan ku bèrdat den e pais i bo ta kere na e perogativo, por ehèmpel, ku presidente di parlamento i ku bo no ta kueshoná den e forma ku e ta mira kos i atrobe basá riba e e proposishon ei bo ta bai ku e konfiansa ku nan sa kiko nan ta hasi ku ta mihó. Pero bo sa si y mi ta kere cu tur parlamentario basa riba e fraccion tambe cu nan tin, nan tin cu wak semper bay kico ta bay pa e bienestar y mi sa cu door cu e topico di mision di trabou den exterior manera nan ta bisa biahe di trabou ta un te clesh hopi bia hende no tin gana di busca problema riba dje nan e bisa asina. Uhum. Ma a comprende, señor Berzelina, pero un cos si, no? Mi kemento un mayoria den parlamento ta decidi kiko ta sigui, kiko no, no? Señor Berzelina? Totalmente. Y ta p'esei tambe mi ta haña um, remarcabel, na momento cu bo mira si, cu E ta Parlamento completo a bay de acuerdo den e proposicion aki, mirando atrobe cu e proposicion tambe ta bisa cu lo haci lo maximo pa wak pa Asamblea General si tin representacion di Corsou den dje. Pero den cu e cuadro ey tur e sobra otro biahenan cu tin di parlatino pa cu representacion di Corsou no lo bay tin, dus ta pesey ami tambe mes a bisa y mi a a hasta, laga nos bisa, alimentá otro miembronan di Parlamento pa nan tambe por, maske ta den nan komishon, si nan por kubri e gastu ei pa hasié, paso e representashon di Kòrsou ta importante na momentu ku bo no ke aislá bo mes, ke men isolá e pais Kòrsou den un senario geopolitiko importante ku bo mester tin forsa den dje. Anto esei ta e kos. E forsa di por ehèmpel lidernan grandi den pais ta e echo ku nan tabata tin un nètwerk importante den region i tambe den den den reino. I si mi mi ami mi mi no por bin di Partido Nacional i sin sa e impakto ku e lidernan di pais. Di Partido Nacional tabata tin den e forsa di netwerk ku nan tabata tin, den e forsa di komprondé e tarea ku ta duna bo komo representante di pueblo. Anto esei pa ami sigur personal e ta e ta e ta laga nos bisa e ta doloroso, pero esei no ta kita ku ami ta invertí pa e pais. no perde e forsa cu necesario riba e e panorama geopolitico. Yaya, Bo a comprende t'esey t'e cos. Y bo por comprende e Iipco tin mas peso cu para Latino, si bo ta bisa, señora Mercelina? Bo sa, e ta e ta un cos vervelu, pasobra ami so. Mi opinion di e kuadro ei ta kasi nulo pasobra mi no ta miembro di e komishon di Komishon di Reino, dus nan ta bisa Rijksaangelegenheden. Mi no ta miembro. Mi e representante di Partido Nashonal den e komishon aki ta señor Sheldry Osepa, komandante di frakshon. Anto den e. Corte ei, mi ta kere e tambe tabata tin el a el a sostene un proposicion na e momento adecua cu tabata tin cu nan a cambia e proposicion despues bini y a bini cu e informacion di e proposicion di Presidente di Parlamento. Basa riba e cuadro ei bo ta. bo ta skohe pasobra atrobe den e pais aki nos tin discusionnan otro cu nos ta atendiendo cune, cu nos ta anda riba dje. Por ehempel, macuto basico, e influencia di costo di bidanan cu ta bira mas caro que men. Paso, hende ta pensa cu como parlamentario bo no ta hou bo mes bizi cu otro cos, pero si e influencia, por ehempel, geopolitico, e punt, otro puntonan di bista, y, y kico bo por logra kisas den balansa Horal riba lei na legislativo y mira cosnan otro eynan si e forza por ehempel di parlatino ta yuda bo cune anto cu no necesariamente IPCO su su influencia ta asina pero IPCO tin su rol sigur. substancial den Reino y riba e discusionnan cu tin actualmente. Entonces bo mester bo mester ta parti di tur, keda ami no ta dis distingui cua ta mas importante cu no, pero bo mester ta parti di tur, pasobra esei ta pone cu Corsou tin e asiento y importancia di comprende. Pero si mi ta comprende kico tabata e discusion principal riba e forsa di con y por a wordo scohe, pasobra bo no por a. Riba e diskushon, por ehèmpel, tempu ora ku ami ta presidente di Komishon di Desaroyo Ekonómiko mi a presentá un plan di maneho. E plan di maneho a splika ku basá riba e e artíkulo di Reglamentu di Òrdu ku nos tin ku supstansiá tur lokual ku nos ta mira den nos mishonnan di trabou den eksterior i tambe ku no ta kisas tur miembro Difraccion ta haña representacion den esaki mirando cu nos ta wak pa e costonan cu ta bini, pasobra esey mi a bin scucha tambe un colega parlamentario ta papia cu ta e biahe di Atlanta cu Jamaica a stroba cu awe no ta bay para latino, anto eynan mi ta haña si cu ta un falta di respet, sigur cu e conocemento cu un miembro di parlamento asina e mester tin como lider di fraccion, bo mester por tene cuenta Ku bo mester bay puntra bo presidente di parlamento basa riba kiko paso mesun kos su frakshon ta parti di tur e viahenan ku tin. Des ora ku nos ta hiba tipo di diskushon asina aki, pueblo tambe ta kansa i puntra nos mes ku kiko nos ta beza ku nos ta yudando pa elevá i sigur. Strukturá, komuniká ku e komunidat aki pa nan por komprendé e importansia di e tarea representativo ku bo tin, e tarea kolegislativo ku bo tin, e tarea kontrolá, kontrolario, ku bo tin, pasobra bo tin ku kontrolá, skrutiná, e trabou di gobièrnu. Anto e ta importante pa pa bo por mira si e diskushon mester keda basá riba echos. Anto e, por ehèmpel, esnan, e biahenan ku tabata ta asina kargá riba presupuesto, Tabata e biahe di Colombia y tabata ta e biahe di Intertraffic. Dus ta eseinan tabata esnan cu a pisa, cu a pone kisas e budget, en general tabata un budget sumir. Pasobra bo ta mira e diferencia, por ehempel, na momento cu nos a keitaler. E presupuesto bek na prome ku covid, dus pa pre-covid, pa tempu pre-covid, bo ta mira ku e montante pa presupuestá den e pos di biahe ta kompletamente diferente. Dus si awor a kita e prome, boral ku e laga nos bisa e. E grupo, e lichting aki nan ta bisa des e grupo di parlamentarionan aki, esaki des par presupuesto di parlamento binti binti tres ta e prome un ku nan ta aprobá ku e e ku nan mes ta tra riba dje, des ku nos mes ta tra riba dje. Des esei ta e diferensha. Anto ta p'esei bo a bin haña un presupuesto ku ya a ser aprobá. riba lokual ku nos ta siendo awor aki. Pues, e punto importante ta atrobe si e impakto ku nos ta mira i e influensia ku nos mester tin den diskushonnan geopolitiko, pasobra atrobe bo no ta un miembro di Konseho Insular. Bo ta un miembro di un parlamento di un pais keme riba nivel nashonal, bo tin ku representá riba topikonan nashonal bo pais. Si bo wak e impakto último, por ehèmpel, ku Parlatino ta tin pa ku manda representashon di minister di Labor, ku ta señor Rutmilda Larmani Cecilia, riba trabou di, por ehèmpel, señor Ramon Yeung, ku ta den e komishon di Labor, pa asina e nos representashon komo. Komo pais a presentá e plan di maneho ku nos tin laboral na parlatino na na Panamá, bo ta mira e efektonan ku tin, pero kisas nos tin ku keda informá muchu mas. Ami ta sigur un hende ku ta kere den tur kos bo tin ku ta transparente riba dje, foral ora ta trata plaka di pueblo. I bo mester ta konsiente ku esaki ta sa ta sali bo muchu mas konbiniente na momentu ku bo ta informá i tin un komunidat partisipativo den su demokrasia. Ya, ya. Mm. Kila bo bisa si mi bisa bo ku mi trae un komentario aki, señor Mercelina, di un ku ta bisa kuenta mira mes ku nos mester miembro di Parlamento Latinoamericano ku e idea di biaha sibi bai para Latino supuestamente kontribuí den supuesto presunto komishonnan di Latin America etc. Anto nos mentalidad y nos manera e pensa ta yey batata den nos boca di Hulandes tur be, orienta riba Europa cu Hulanda como lo miho etc. En sa cu en berdad ta trata aki di un cos pa contribui na nada, anto nos tin e tipo di pensament y actitud ney ora nos wak en realidad. Kilo bo bisa Señora Mercelina? Mi ta den un pais democratico anto mi ta respeta cada quien su opinion. Mi ta mira si cu ta e perspectiva di con nos tin cu mira cos den e pais aki. Anto mi ta mi ta compronde pasobra e hecho cu bo ta den Reino Hulandes berdad tin ora bo tin un un perspectiva cu no kimen laga nos bisa un perspectiva Europeo. E di nos no ta niun Latin America ta con hopi interes e cos aki e ta bisa. No solamente, no ta berdad. Pasobra si no e ora ei pa bo bo tin ku wak bo leken geografiko e influensha ku tin impaktonan ariba nos ta bini di Latino Amerika, ta bini di e kontinente Amerikano, den Karibe, te esei ta nos gosa. Mara nos por traha muchu mas efisiente di por ehèmpel por bira un miembro muchu mas fortifikante di asosiá di Caricom. Pasobra ami si ta kere den esei eseinan ta e forsa ku bo por tin komo pais, komo nashon. den unda bo ta hiba bo bo direkshon. Paso si bo keda pega ta produsi. Presis. Paso ora nos ta papia di por ehèmpel, si nos tin ku produsi nos propio kuminda, mi mi no por sinta warda solamente riba e kuminda oropeo pa ami por biba. Paso ta ta p'esei bo ta buska, ta p'esei e impakto di por ehèmpel na momentu ku a sera frontera ku Venezuela a dal nos asina duru. Ke men. Ta e echo ku bo ta parti geográfiko di un kontinente manera Latino Amerika. Anto si bo wak e diskushonnan ku por ehèmpel den Parlatino tin ei ku nos ròl ta hopi efisiente laga nos bisa asina ku last week kita tin un presentashon mes di señor Bramkop papia riba kon nos tin ku Sòru pa nos produsí nos propio medisina den region i e hasi e, laga nos bisa, e forsa farmaseutiko mucho mas importante. Ami mes den mi biahe, por ehèmpel, na Jamaica, mi a drenta den kontakto ku e personanan ku ta enkargá ku illicit trade, ke men ku komersio ilísito. Anto, basá riba esaki mi ta kanando un trayektoria di un konsepto di lei ku ta traha por al pasador ku mi ta presidente di e Komishon di Desaroyo Ekonómiko, un konsepto di lei ku ta bai sòru pa protehá e hasi Kòrsou, laga nos bisa e pionero den Karibe i Latinoamerika riba kon nos ta atendé ku komèrsio ilísito vooral ora bo ta papia di markanan fik, ke men markanan ku hopi biaha hende no ta no ta imaginá ku tin mensenhandel su tras, ke men trafikashon di hende su tras. ku nan ta abusá, abusu laboral su tras, pasobra nan no ta nan no sa ku ku bo ta djis kumpra por ta nos ta papia di un sierto marka worki, pero bo ta kumpra Nike, pero bo ta haña bike mas barata, pero tras di bike tin un un un un komèrsio ku bo no ta mira, paso e no ta wòrdu e no ta wòrdu e no ta wòrdu kontrolá. Anto eilannan ta esei ta un parti di e parti di ora ku bo tin ku atendé ku komersio ilísito, ta kosnan ku kisas nos ku i moral biniendo di un pais chikí no ta tene kuenta kuné, pero ta kosnan importante. Pues esakinan tur ta forsa ku por ehèmpel un parlatino ta duna bo i ku bon ta mir'é por ehèmpel siendo parti di un reino hulandes, pero e echo ku bo tin un un posishon úniko bo tin ku hasi uso di Ambos mundu. Ke mente fi te porsa hasi uso di ambos mundu. E ta papia den laba den tur laman. Papia spañó malu. Pretendé ku nos tambe ta Latin America duna nos pais bèrgwensa ku spañó bèrgonsoso anto keda laba den e laman ya tambe, señor Mercelina. Siena ta papia papiamentu bèrgonsoso, sier. Heber, mi, mi, mi, no ta pa mi justifica, pero mi ta bisa cu si nos tin cu bay mira e hecho cu nos como pais si tin hendenan cu por papia cuater idioma, nos tin cu ban bek si pa fortifica e rol ey, pasobra esey tabata un di e unique selling pointsnan di e pais aki, cu e hecho cu nos ta, cu ta haci nos unico, cu nos por papia cuater idioma bon. Awor ki di berdad. Esei i lamentablemente no ta kaso, pero si nos tin ku fortifiká pa e generashon nobo ku ta bin, e oportunidat ku nos tin ku duna na otronan ta muchu mas fortalesiente pa nan por mira nan ròl. Ántes, por ehèmpel, hendenan tabata wak novela, tawata bini Venevisión, RCTV, etc. Nan spañol tabata muchu mas mihó, pero awor ki papia ku kualke hóben, kualke mucha, kual ta e idioma ku nan ta papia? Nan ta biba riba Youtube? Ingles nan tin es totalmente dominá. Si bo tin ku bruh'é den tur idioma, hasta den esun di bo, si no bo idioma tampoko un ta bon, señor Marcelino. Mi tin ta bisa asina paso e protekshon di nos idioma su forsa ta na momento ku bo por papia bon. Ami ta purba hasi mi máksimo tur dia, paso no ta tur palabra bo tin na papiamentu i sigur mirando ku. e ta un un idioma den desaroyo. Ke mi probe kompar'é papiamentu si ku por ehèmpel un spañó òf un ingles, pero si mi tin ku sòru pa karga esaki den un forsa, laga nos bisa multidimensional, pa asina ei na momentu ku mi ku mi ta desaroyando Ya huzando mi idioma pa mi por proklam'é i i mi ta mi ta mi ta bend'é tambe. Kora kada un representante di pueblo ku papia su idioma òf ku por mustra ke ta dominá diferente idioma ta un propaganda, ta un embahador riba su kurpa e ta. Tin hende ta ku nos, señor Mercelino, mester krimen mes, antes mi ta kòrda, ta ta blanko i inderdat e momentu, asta. Um ta wak ku un hende ku otro wowo paso natural. E ta straño si e no a sòru pa e dominá e idioma. Awendia nan ta bisa bo, No, mester tum'é komo normal. Mester tum'é komo normal. Ku e hecho ku bo ta dominá e idioma ta henter nos ta destaká kes ei semper. Wak, e, e, e forsa probe, e forsa ta bini tambe anto mi ta kere, um, sigur e, e oyente aki mester bay paga atencion na momento ku nos ta bay atende e maneho di idioma ku ta bay tin den parlamento na Kòrsou. Um, paso mi ta spera ku sigur e rol pa nos por um, si mes tin un presentacion um, of Klaus bisa tin un maneho di idioma su proposicion, Ya kaba riba mesa ku Minister di Enseñansa, Siensia i Kultura, señor Van Heydorn, a a pidi pa Parlamento atendé. Anto den e kuadro aki nos lo bai trata riba dje. Dus mi ta kere ku e ta importante pa por al den e diskushon pa nos pone wak riba e kalidat di kon nos ta desaroyá nos idiomanan. Anto esei ta un kos ku nos tin ku keda salvaguardiá, pero atrobe e interes di e pais komo representante Sa pa nos por hacié lo mas mihó cu ta posible y ta p'esei e pueblo tin cu scoge p'e representantenan cu ta comprendé nan tarea, cu sa cu nan ta. Sí, papia abo caba abo, señor Mercelina. No, mi ta kere cu ta esei ta esencial cu comunidad mester realisá dicon bo tin cu scoge pa hende bon haci e trabou bon pa bo. Ya, ya, m'a comprendé. Un cos sí, señor Mercelina, n'ta aña cu mester tin mas contenido di balor y Intervencionnan den IPCO, Participacionnan mester haña mas balor despues cu e IPCO ey pasa, pasobra ta mucho balor agrega loke tin den discusion den IPCO, ta papia ta fapia, intercambia di idea etc. Y tin mas hende tambe cu e opinion di cu tende un cosa cu loke discuti den IPCO, ora bo wak bon, no necesariamente tin cu bira nada concreto mas despues ta papia pa bole papia warda e siguiente IPCO. E mester ta tòg un poko mas otro, señor Mercelina? Um, si nos komprendé e esensia ku IPCO ta Interparlementaire Koninkrijksoverleg, dus ya kaba komo parlamentario bo ta papia pasobra bo, ora, par, parlé na franses ta nifiká, Papia. Des bo ta un parlamentario, bo tarea principal ta di papia vocifera e dolor ke nan niño por sinti den den den IPCO anto pensa ku ta decision ta kai e influensha ku IPCO ta tin por ehemplo bo ta mire den e desaroyo di e e e Rijkswet di e e e consensus Rijkswet di coho. Ora bo mira cu na momento cu esaki a wordo, laga nos bisa, obstuca, ya, cita, ya ta obsti, obstuca, obstaculiza riba e, e, e manera cu e proceso tabata canando, e discusion cu tabata tin riba nivel.

e e palabrashonnan ku ta bini den un ipko, pasobra e palabrashonnan si ku ta sali for di un ipko mester bai Rijksministerraad, anto riba esei Rijksministerraad tambe tin ku duna semper un verslag, ke men, un un relato, un relato di kiko e ta pensa riba e, por eso ke men nos no por bisa ku e no tin su influensha, nos ta papia di e poder legislativo, e poder ku tur pais ta vota riba dje, ke men Zoël Parlamento di Aruba, Parlamento di Sint Maarten, Parlamento di Hulanda, Eerste Kamer i Tweede Kamer, i Parlamento di Kòrsou, ke men e tin su influenshanan ku ta remarkabel i ku bo ta mira su resultadonan p'e simpel echo ku hopi bia nos ta enfoká solamente riba poder ehekutivo pasobra ei den Ministernan ta sinta. Pero tur hende lo kòrda ku e poder di real ta na momentu ku nan tin ku bini dèk Parlamento pa aprobá algu. Anto esaki Segun den historia, foral tratando un ley di consenso di Reino, ta prome dia kil a sosode. Pasobra nos a experiencia esaki na temporada di dos mil dies, cu hembernan tabata mucho mas prepara di con nos tin cu atende cu leynan di consenso y no acepta tur cos asina sin mas. Entonces, bo tin cu cana un proceso di duna e desaroyo y hasta cu tur e presionnan cu el a trece cune. tur e presionnan ku el a kana kuné, pero Kòrsou su su interes semper tabata esun na prim na na na vanguardia na momento ku nos a kana. I sigur e manera ku Parlamento di Kòrsou a kanalisá e proseso akí pa nos por yega na IPCO kiamente si Kòrsou keda hasi e mesun sistema na aki ta p'esei Partido Nashonal a bin por ehèmpel ku e e novum di un briefing tékniko den Parlamento. Esei a yuda nos tur fortifiká nos ròl. Pa con nos tin cu wak y analisa y traha como politiconan responsabel den Reino y den pais. Pero bo ta bisa e asunto di limitacion di biahenan di parlamentario etc. Awor wak bon mas bien e tin di haber cu concreto recurso y no no importancia cu cierto eventonan no tin o la ke tin, señor Marcelino? Sigur sigur basá riba e konseho ku presidente di parlamento bin kuné atrobe. Ami ta bisa bo, si bo wak e presupuesto di parlamento di Kòrsou, anto esei ta un kos públiko, bo wak e presupuesto di parlamento di Kòrsou, bo ta mira kuantu porsentahe, por ehèmpel, ta bai na biahe i mi ta komprondé dor ku e situashon aki e desishon ei ta unu teklish paso tin miedu pa pueblo por ta bati òf hende rabia pasobra anto e ora ei a hasi e eskoho ku por ta no ta operabel mas. I ta basa riba esaki pa nos por sigui i e desishon òf e informashon ku a ser akseptá durante di e Komishon Sentral di Parlamento nos ta nos ta respetá. Ami ta un parlamentario ku ta wak sigur pa e interes di pais, anto mi ta kere den.